Asasefoɔ Nyame nyɛ bi da o, wɔnni yɛn hwammɔ da. Wɔnni yɛn hwammɔ da o, wɔn Nyame nyɛ bi da. Deɛ bonofoɔ ahefofoɔ akafe na wɔtumfoɔ ho biara no, yɛtwitwa no nyinaa mu ase, yɛtwitwa no nyinaa mu ase, ɛbɛɛbɛɛ mu. Deɛ bonofoɔ ahefofoɔ atwenafe na wɔtumfoɔ ho biara no. Yɛbɔ ne back to sender, yɛbɔ ne back to sender, ɛbɛɛbɛɛ mu. Ɛnam yɛn na wotumfoɔ so na ɛborofoɔ ahemfofoɔ nsa kɔ wɔn ano. Wɔn ne yɛn ne wotumfoɔ na efidi wɔn da bi ama wɔn nsa akoma no tɔ aduane di fi sɛ wɔn de nneɛma ba bɛ kumase abɛtɔn saa na wɔn nsa akoma no ahemfofoɔ no de nneɛma som wɔn hɛmaa no na wɔn yerenom. Wɔn abusuafoɔ sɛ wɔmfa nnoɔma mmra mmɛtɔ, bayerɛ no. Sɛ wɔn a wɔsɛ takyi maa deɛ bayerɛ, boroma mu deɛ bayerɛ ne saa nnoɔma nom na wɔtontɔn. Nti wɔde ba Kumasi ha na wɔatumi anya sika bi a wɔde bi atɔ aduane adi. Nti Asanteni biara no, metu no mu yi agye me so. Asantefoɔ Nyame nyɛ yɛ bi da o. Wonni yɛn hwammɔ da. Wonni yɛn hwammɔ da o. Wonni yɛn hwammɔ da. Deɛ ɛbonofoɔ ahemfo adwene afei na otumfoɔ so biara adwene afei na otumfoɔ ho biara no. Yɛbɔ ne back to sender. Yɛbɔ ne back to sender ɛbɛɛbɛɛ mu. Ɛbonofoɔ ahemfofoɔ. Asantefoɔ nti na ɛbonofoɔ mo nyɛ baabi atena. Ɛbonofoɔ ahemfofoɔ mfasoɔ bɛn na ɛwɔ mo so. Tumi bɛn na mo wɔ. Otumfo betumi aka sɛ, Monna bɛɛ one week, mo ne ano ama ebetumi de akasa. Twene Jonas, aboɔ bi te sɛ wo twene Jonas. Wo deɛ na wo tumfo atam. Hɛ! Wo deɛ na wo tumfo atam. Wo de dɔmaa hene bɛtoto ne ne wo tumfo deɛ wo tumfo atam. Hɛ! Twene Jonas, wanya akwan, wama Kumasi anom na wama Kumasi amɛtwitwa sini a mede de the legend Agya Kwakyi annidi sinifoɔ akyi amma akwan amma mo ankɔpie kwaseɛ de tawo nta dɔmɔ ne boroma mu hɔ tantan ho fi wɔn hɔ kankan no wantra wo sɛ ka bɛtumi atu kwan akɔ aborɔkyiri a ɛmu mehwɛ video bi obi se yan Domaa hene kɔ China. Baako se nyan Domaa hene kɔ China na baako nso te hɔ sɛ an ɔne ne otumfoɔ kɔyɛ dɛ wɔ China man mu. Hɛɛ! Yɛn ne otumfoɔ na ɛtumi yɛ na anniversary wɔyɛ n'afahyɛ a wɔtumi de kɔ UK ɛkɔ USA. Hɛɛ na mo Domaa hene Domaa hene kwaseɛ bi saa na ɔno ɔwɔ ɔwɔ ha yi. Wɔn wɔ wɔ wɔwɔ US foɔ visa. Wɔwɔ US passport. Wɔwɔ UK passport. Wɔwɔ UK visa dɔmaa hene no. Wɔkasa na ɛnum nyina tutu bɛɛbɛɛbɛɛbɛɛ sɛ nwan ɛna mo ti bono na mo gye mi. Mo nyɛ dwuma no ntea ho. Me me ba bɛtea mo. Maa mo kurom gulu me ba bɛtea mo. Asiafoɔ bi bonofoɔ mo so ne mfasoɔ ntwa mo abi mo mo mo ahemfofoɔ no mfasoɔ bɛn ne wɔ mo so. Tetima ahene yɛ na na otumfoɔ na ɛde ne sie so. Ɛnyɛ saa nkɔ ni baabi dɛ na otumfoɔ de twa asase maa no Tetima yɛ wɔde ne sie adeɛ so. Tumi bɛn na mowɔ? Na sɛ mo gye me na sɛ bodyguard a ɔbɔ otumfoɔ ho ba ma yɛ video sɛ yɛ na na ɛbɛsen akɔ ayi a mo mo bɛha no. Mommu adeɛ anane saa, mo ahemfo a mowɔ bɔn ɔman mu, mo ani nsɔ adeɛ anane saa. Ɛheɛ na ɛna ɛba a mo mo som, mobɔ paa sɛ mo mo mo mo yalofoɔ kwasiafoɔ bi, mo bodyguardfoɔ moagyagya kwan anim na toto mo ɔbɔ yɛyɛ ba ase. Ɔbaa deɛ ntutu a moka wate adwembɔne a moadwene afei na ne otumfoɔ biara no bɛbɔ na ɛbɛba mo ano so. Ɛmmoa bi ma.